סאו מען טראכט אריין, וואס איז שביתה פסח? וואס איז קריעת ים סוף? וויאזוי קען מיך קריעת ים סוף מיט שביתה פסח געבן א הדרכה, א הכנה פאר די לאנגע זומער וואס ס'קומט נאכדעם, פאר די יאר וואס ס'קומט נאכדעם, און אלע מיינע זאכן? איינס פון די ערשטע זאכן וואו ס'רופט זיך אן, די אמונה פון די מענטש, די שטארקייט פון א מענטש, די קאנפידענס, די גאטס פון א מענטש, איז אין די עניני פרנסה. חזל זאגן קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף, און מען זעט עס אזוי שטארק, ווייל באמת באמת באמת א מענטש וואס האט א שטארקע אמונה קען רוקן די שווערסטע ווענט, קען אנקומען מורא'דיג ווייט, א מענטש וואס מוטשעט זיך מיט אמונה קען נישט אנקומען צו ווייט, און די אמונה פאנגט זיך אן אין אמונת עצמו, א מענטש וואס האט א שטארקע אמונה אין זיך האט א שטארקע אמונה אינעם אייבערשטן, א מענטש וואס האט א שטארקע אמונה אינעם אייבערשטן האט א שטארקע אמונה אין זיך. א מענטש וואס איז איי איי איי מיט אמונה אינעם אייבערשטן איז אויך איי איי איי מיט אמונה אין זיך, סא מען טראכט אריין, א איד וואס ער ווייסט אז דער אייבערשטער קען אלעס, מען שטייט ביי די שווערסטע פלעצער, פון איין זייט שטייט די ים און פון די אנדערע זייט שטייען די מצריים און מען קען זיך נישט רירן ווייטער, איך שטיי אין מיין לעבן, פון איין זייט האב איך ריזיגע ריזיגע עקספענסעס, פון די צווייטע זייט האב איך א ביזנעס וואס איך האב נישט קיין אהנוג וואס מיין נעקסטע מאוו זאל זיין, פון די דריטע זייט האב איך איך ווייס נישט וועלכע ביזנעס אריינצוגיין, איך בין סטאק פון אלע זייטן, איך ווייס נישט וויאזוי איך גיי מיך א עצה געבן. א מענטש אבער נעמט זיך אריין א עכטע שטארקע אמונה אינעם אייבערשטן, א מענטש נעמט זיך אריין אז דער רבונו של עולם איז אזוי גרויס, ער איז סאך סאך גרעסער ווי אלע מיינע פראבלעמען, אזוי ווי די סעיאינג וואס ס'גייט, זאג נישט פאר די אייבערשטער ווי גרויס דיינע פראבלעמען זענען, זאג פאר דיינע פראבלעמען ווי גרויס דער אייבערשטער איז. א מענטש וואס ער נעמט זיך דאס אריין אין קאפ ווערט אנ-סטאפעבל. ער סטאפט נישט פאר גארנישט. ער איז נישט צוגעבינדן. דוד המלך זאגט אין תהלים, ער זאגט עס גאנץ פסח דעם הלל, פתחתא למוסרי, איך בעט דיך באשעפער, עפן מיך אויף מיין שטריק, איך בין פארבינדן, איך קען מיך נישט רירן. אבער די סעקונדע וואס איך נעם מיך אריין אין קאפ, כי אני עבדך, איך בין דיין קנעכט אייבערשטער, איך בין דיין קינד, איך בין דיינס, אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך פתחתא למוסרי, עפן מיך אויף מיין שטריק, איך מיין אז דאס קען זיין פון די שטערקסטע מעסעדזשעס ארויסצונעמען פון קביעות ים סוף און שביעית פסח, אונז גיימיר אריין אין א צייט, צדיקים זאגן אז שביעית פסח ביי מעריב קען מען אויספועלן פרנסה פאר די גאנצע יאר. שיר של פסח איז דאס ציגעלט פאר פרנסה, יעדער איינער רעדט פון די ביזעס היום, וואס איז די ביזעס היום פון וואס יעדער רעדט? אוודאי איז דא הויכע בחינות, כ'רעד פשוט פשוט פשוט, פשוט'ע פשט איז ווייל רוב מענטשן אויב האבן זיי נישט קיין אמונה אז דער אייבערשטער קען שפאלטן ימים פאר דיר זאלסט אנקומען ווי דו דארפסט אנקומען, זייער זייער שווער זיין פרנסה, אבער די סעקונדע וואס דו נעמסט דיך אריין אין קאפ די מעסעדזש פון שביעי של פסח, די קריעת ים סוף, אז דער אייבערשטער איז גרעסער פון אלע פראבלעמען ארום מיר, פון איין זייט די מצרים, פון איין זייט די וואסער, פון אנדערע זייט דער מדבר, ניין דער אייבערשטער קען אלעס, אזא מענטש איז עס א סגולה. אז זיי זאלן האבן א ביוטיפול שיינע פרנסה און ס'זאל אים גארנישט פעלן די גאנצע יאר. לאמיר צוזאמען פרובירן אריינצונעמען און אינטערנעלייזן די מעסעדזש און אזוי וועט מען זיין פארזיכערט בעזר השם. נישט נאר א געשמאקע גוטע קאנעקשאן מיט די מעסעדזש פון שלישי פסח מיט די קריעת ים סוף מיט א קאנעקשאן מיט די אייבערשטער מיט א מעסעדזש פון אנסטאפעבל איך קען אלעס. און האט זיך מרומם מיט שוין א געשמאקע גוטע זומער אנקומען אונזערע גאולס וואס אונז וויל מיר אנקומען פארוואס די אייבערשטער האט אונז אראפגעלייגט אויף די וועלט אין אלע זייטן ברחניות און בגשמיות זאלט אונז האבן א פרייליכן יום טוב.